Näme diýýän şunda bura ine. Allajan. Allajan. Jan Hudaý, kömek et. Bir beriden çykar ýaly et. Bolar ýaly daýda. Öýdä kim bir gürlemez ýaly daýda. Samsung A41. Sag bol. Yes! Doganjygym, ine,

Saňa-da. Sag bol. Sag bol täze. Men aksiýa daýdym kary.
Ha? Ana ana. Ana ana. Ha içinden ondan çıkmaly mı? Çöpünden çıkmaly mı? Bol bol ondan çek. İ i i. Gide kagyz çykmaly röýde otyr. Men kagyz çykmaly röýde onday. Hani hani açan. Ana ýalňyş. Me me me me marojnejik kuzum me. Me men şu. Me men şu adyny al. Al ýalaje. Me. Me. E kassa bar kassa. Aç aç. Me. Näme çykdy? Maşyn bolaýsa, jigimjan. Maşyn bolaýsa, onda oglan jigim gudaçylyk uradýan size. Näme çykýar, ýagşaý onda. Ne çykmaly, şu maşyn çykmaly, näme çykmaly? Abi şu aýdan zatlam çykýar nerede? Hökki diýä. Hökki? Hökki. Ne görýäňmi? Hökki. Näçe marožny çykdy? Ýene-de çykdy. Ana, ana, ana, ana.

Şoň üçin hem Menä bara, menä ýöne gije gündiz ýigirmi dört saat nädip çekdirýänow? Salasa bara salasa, mesele çykýara. Öýde iki sapar boldy. Ylgaşyp gelýärler mamam, babam, enem bar. Näme diýsem alyp berýärler. Telefon gerekmi? Men saňa. Maşynyň açary gerekmi? Men saňa. Multfilm gerekmi? Pul gerekmi? Mesele ýok. Aa diýseň ylgaşyp getirýärler o mesele ýok. He, men ätäli keýp tapdym o. Pampersim bar, öýledi, çalyşýarlar ha. Ýene öýledi. Täzesini geýdirip çalyşýarlar ha. On sekundyň geçip, ýene öýledi. Emin öýdýän o. Dagasta, berekella, çözýäň sen. Size näme öwrenýän, men zatlar kän eken o. Sen nagna o, ýaňy doguldyň aýo. Näme ýaşyň bar eýsem?

Sen mara dogluňda näme täzaýyň zawodynda doguldyňmy? Ýa seni soň önüme çykardylar, näme etdiler? Size-de bir zat aýdarlyk ýogaý. Derrew masgara ederýaňyzaý. Ýoga oýun edýäs-ow. Gülşeli diýdim-laý men, bir entek çaga-ýa.
Ýör baraly. Alýo, salam. Alýo, Azim gowumy? Gowy, özüň näli? Näme edýäň? Sapaklarymy edýän.
Sapagym edýän?
Hawa. Başga dere işiň ýokmy? Men sapaklaryma kakam edýär. Menä kino görüp ýatyr. Aý, nätdiň-aý? Sapaklaryňdan bäşlik aldyňmy? Ýok, üçlük aldym.
Üçlük alanyň üçin sapaklary kakaň etýärmi? Geň galaýmalaý. Ýa-how, üç sany keks aldym. Keks?
Täze aýda aksiýa başlady. Iýunyň birinden sentýabryň birine çenli D-Day atly keksiň içinden dürli sowgatlar çykýar. Menem üç sany keks aldym. Biriniň içinden Redmi dokuz A telefon çykdy. Ony kakama berdim. Ikinji keksiň içinde mikrowolnowka çykdy. Ony mejeme berdim. Üçünji keksiň içinden bolsa smart telewizor çykdy. Olam öýi bezäp dur. Aý, nätdiň-aý? Diýmek, aksiýa seni ene-ataň öňünde abraýly etýä-dä. Pikir edişiňden beter. Bol-bol men bol. Hanym, soltanym özüm. Edenim edenim diýenim diýenim. Bolýa azym menem aýdaýynda. Dogry berekella.
Sagja bol.
Sapaklaň etdiňmi? Ýok.
Kaka, maňa täze aý keksini alyp berjekmi? Keksi näme etjek? Hemmämiziň durmuşymyz üýtgär.
Habibiň boýy bolsa begjik iýip bolýa. Men size bir zat aýdaýyn, saňa-da aýtjak. Size-de aýtýan. Şu maý aýynyň ýigrimisinden, maý aýynyň ýigrimisinden bolly mundan beýläk tä-täze ýyla çenli. Täze aý bar Barosga. Täze aý doňdurmasy uly artsa bar. Ynana. Täze ýyllyk bilen bar ýüpek ýol doňdurmasynda artsa bar. 10 müň san sowgat goýupdyr. 10 müň sany. Telefonym bar. Sowgatlar bar. Smart sagat bar. Ay goýa. Telefon bar. Başga da gel bir sapetler bar. Ol bul gel atla bir esas gerek telefon bar. Olam bar derde. Hawa. Şoň üçin Marat diňe marozly otur, içinden çyk ýaşalaýyňka. Hmm, diňle, ýöne damaň agyrdaýmy ýöne, bolýamy? Iýesiň gelen wagt iýmeli, aç üçin dälde. Ýürejiňi sowatmak üçin iý, bolýamy? Sag boluň, hemmäňize üstünlik arzuw edýän. Bijaňyz ussyn.